جݙاں روج آہے تاں اے غرض کرݨی اے کائے میݙا یار آویں توں تاں اے وی سارا کیتے وقت جیجھا جو آئے دھا کڈھی کائن ویں سا کچھ ہن ساری زندگی گزارا کیتے تانے جائے کائے ڈتن ولدا ڈتا نے مینہ آ تے رگ گوڈا ڈوکھ کو سہارا کیتے تائے شریک اے دے وچ توڑے ساؤ کو جلائے او وی کھل کھل کے مائے سب گوارا کیتے میڈی غلطی تاں ڈاسی میں نارات تھائیں مفتا غیریں دی چاپا تے لاپا دے وچ غیر چانرین یو اے ڈوہیں یار ہن کہیں تراویں بھڑن ڈوہیں آپا دے وچ تاک ساون دی آئی عید گئی اے ایویں چیٹ ول اے ولا میڈا کوئی حال نہیں تیڈے نکھرن دی چمڑی بیماری میکوں نہیں لگدا دوا میڈا کوئی حال نہیں پھول پیریں فقیریں دے پاتی ودا نہیں ملدی شفا میڈا کوئی حال نہیں۔ میݙی سݨ کے حقیقت شناسی وݙے ہوش ٻاندن بھلا میݙا کوئی حال نئیں ٹکے گوجیں دی ڳنڈھڑی سراندی توں ہم طلب پاݨی دی اٹھوے پہر تھیندی اے دوا یا غذا کوئی صحت یاب نئیں جیڑھی شائے کھاندا پینداں ظاہر تھیندی اے۔ ایں نہ سمجھی کوئی شوق میجے نہ ہے شو بلاواں لو ول ول سڈیندے میکوں حال میڈا چا پوچھتو گواٹھیاں کنوں اے بیمار اے کہ نہ کول لیندے میکوں نبض ڈیکھن کیتے میڈا ہتھ نپ کرائیں کن دو نیندے جرھا او ٹکیندے میکوں۔ میݙا ہتھ ہولیے کھٹڑے تے رکھ کے ولا ہتھ محبت دا سر تے پھرے ݙے میکوں میݙی سیاہ طبیعت دا اے حال اے جیڑھا پچھݨ آندے او ݙریندے میکوں میݙا لانہہ تاں نئیں نہ میݙا زور ہے پچھݨ آسیں بیمار آں میں خوش تھی پوساں لا دوا آں توڑے ایہے دعوی میݙا جݙاں توں ݙس پوسے اݙاں میں جی پوساں۔ اللہ واسطے اخیری ایہو عرض ہے منہ ڈکھا ونج میکوں موت مہمان ہے ٹھوڈ چلدن مسائیں اکھ تڑیجن تے ہے پیر وسمیے ویندن ہاں پریشان ہے میڈے وارث سراں دی روندے کھڑن ورد کلمے دا ساریاں دی زبان ہے رس موئیں تے جیرھی ادا تھیندی ہے یا سراں دی توں پڑھیندا قرآن ہے ملا مرضی تے دکھ بھج کریندا ودے ہی کوئی شاید ضرورت کوئی سامان ہے۔ توڑے مردا پیاں تیڈا بھال اج ہویم بت وی تر تر کے ڈیدا چدھارو پیاں جے قبر اچ گیوم پچھے روسیں ودا منہ میڈا ڈیکھ ونج جا باہرو پیاں ڈیر گھنٹیں دی نہیں وتاں جڑ بن کریں کئی منٹل مسائیں تیکوں پتا ہووے قبر پچھنی پوچھا کہیں ڈوجھے کنوں جے کتی دیر تائیں تیکوں پتا ہووے۔ پاݨی پیتا ولا اواں توں نکٹھا ویندے۔ آکھیے مردے یکائیں تیکوں پتہ ہووے۔ جیس جیون دی جیکر میکوں نظریا آمد و جم ویندا مائیں۔ تیکوں پتہ ہووے تاہت مجبوریں دے تیڈو قاصد پچھیم۔ لاش میڈی کوں مونڈھا بیگانے ڈیسن تانے ڈیسی تیکوں لوک سارا اتھاں اتھاں مردے ملانگ میکوں تانے ڈیسن۔